Wel, dyma ni unwaith eto. Um, da ni wedi dod i bron i ddiwedd y rha 2016 efo prosiect Ffrindiau Plas Eli, a mae wedi, wir wedi bod yn fraint i gael fod yn uh, swyddog cymunedol yn uh, prosiect cyffroes iawn. A mae, mae wedi bod yn, yn rha uh, heriol, swn i ddeud, ond llwyddiannus dros ben. A mae'n bleser gen i fi ddeud lle, da ni wedi cael adborth gwych dros yr ha' sydd yn adlewyrchu faint yn wir ma' pobl wedi mwynhau y plesar a'r profiad o cael ddod yma i Blas Heli a efo fel 'da chi'n gweld yr adnodda' naturiol sydd o gwmpas ni. 'Da ni 'da ni 'di cael ugian diwrnod o blasu yma a hefyd diwrnoda' datblygu yn dilyn o'r rheini 'lly a Mae'r pobl ifanc ar y cyfan yy s- 'da ni 'di ga'l yma yn ystod y ddiwrnoda' blasu wedi ca'l y boddhad mawr yma a 'di mwynhau dros ben yr yr y y fraint o ga'l ddod a a dysgu yym am hwylio ac am hefyd yr yr yy cyfoeth naturiol sydd yma. 'Da ni hefyd wedi gweithio efo grwpiau cymunedol trawstoriad o bobl o gefndiroedd gwahanol a eto mae'r adborth dan ni wedi gael ganddyn nhw lle yn, yn galonogol iawn o ran mae nhw wedi magu hyder, sgiliau newydd, da ni wedi rhoi uh, hyfforddiant iddyn nhw, uh, hyfforddiant um, ffurfiol a hefyd anffurfiol ac uh, maen nhw hefyd wedi uh, mawr fwynhau yr yr y prosiect Ffrindia Plas Eli. Da ni wedi hefyd wedi gweithio efo oedolion, da ni wedi cael yym sawl penwythnos dysgu hwylio a lle ma' pobl sydd heb yy ca'l y fraint o yy a'r siawns o o efallai o ga'l yym hwylio a hefyd yy ceifadu a s- a yy pa- stand-up paddleboarding yy yn y yn y bae yn fa' 'ma. Pam Fys- wnest ti ystyried a pam ddaru ti roi dy enw lawr i'r penwythnos yma John? O, oedd o'n rhywbeth o'n i o hyd wedi isio wneud, wylio. A rioed wedi cael y cyfle. Rioed wedi cael yr adnodda. A dim yn nabod pobl oedd yn mynd i hwylio chwaith, felly o'n i'n meddwl Nes i mynychu rhyw diwrnod agored blynyddoedd yn ôl ond o' 'na'm cyfleon ar y pryd i oedolion a pan glywais i am y newyddion fod 'na cwrs ar ga'l ac yn fforddiadwy nes i feddwl grêt, ideal, dyna'n union be' dwi isio neud, dechre o'r dechre. cael yym cyflwyniad i fewn i i'r i i'r hwylio mewn mewn modd reit fel lleol fath o beth. Yy felly odd o'n ideal a d- a nesh i wir mwynhau. A un un o lle wyt ti John? Yn wreiddiol o Llanrwst ond 'di bod yn byw yn yr ardal ers rhyw deg ar ugain mlynadd yym o rhwng Porthmadog a Pwllheli a wedi mwynhau'r arfordir wedi mwynhau'r mynyddoedd pob peth i neud efo'r ardal i gyd ond erioed ar y môr. Dipyn bach efo rhwyfo, dwi 'di bod wrthi efo grŵp rhwyfo, ond o hyd wedi ang- yy ca'l awydd i mynd i hwylio, yym a bach yn nerfus wyrach i gychwyn, ond hwn odd y peth arbennig i fi gychwyn a rhoi hyder i fi a gweithio 'fo pobol s- yn gwbo be' odd o'n neud, pobol proffesiynol a gwybodus felly odd o'n rwbath mor Addas rywsut. A felly Ann, yym, fel rhan o project Ffrindia Plas Heli, yy, mi ddaru ni, yym, gynnig, yym, cyfres o benwythnosa dysgu hwylio i oedolion. A felly, yym, oeddach chi yn un o'r cyfranogwyr ddaru fynychu un o'r penwythnosa. Felly, cwestiwn cynta 'swn i'n cael gofyn i chi 'di, Pam ddaru chi roi dych enw lawr i'r cwrs ma ar i'r penwythnos? Ann. Yym yn bennaf oherwydd bod y ferch wedi dechra hwylio yma a yym isio isio gwbod mwy am be mae hi di bod yn neud. Dwi yn mynd ar gychod motor allan efo nhw ar nos Lun a nos Wener ond dim yn dallt yn iawn be odda nhw'n neud felly o'n i'n benderfynol bo fi'n ca'l gwbod a ffeindio allan so dyna pam nes i roid fy enw i lawr. A be oedd cwestiwn, yr ail gwestiwn, be oeddech chi'n um, gobeithio gael allan o'r penwythnos yma? Um, o ran wrach um, datblygu personol neu, neu Ia, hynny'n union, a deud y gwir. A mod i yn mynd gymaint allan efo nhw, bod fi'n gwybod be maen nhw'n wneud, fel bod fi'n mynd i gwybod um, wneud mwy i helpu nhw tra da ni ar y dŵr. Um, a swn i'n licio'n dyn ymlaen, a deud y gwir, mae o wedi sbarduno wbeth yna felly. Wel, da iawn.
Ac yym da- sut... lle dach chi'n gweld yr cam nesa 'lly o ran y- ar ôl y penwythnos? Ydy o wedi'ch ysbrydoli chi i gario mlaen neu yy 'w'rach yym jyst myn- jyst cymryd rhan mewn hwylio o ran ch'mod fel fel hobi felly neu? Yy yndi.
Yndi, 'swn i'n deud ma' gynna ni gwch- ma' gynna ni dingi bach 'yn hunan 'lly. A dwi'n swnio rŵan yn mwy hyderus i fynd efo'r ferch yn y dinghy, bod fi'n gwybod mwy, bod gynna i wybodaeth sylfaenol o'r, o, o be dwi'n neud 'lly. Ond 'swn i'n licio cario 'no mlaen a yym mynd yn bellach, dwi'n meddwl. Ia.
Sut dach chi'n gweld cyfleodd i i i math yma o weithgaredd yn lleol? Oes 'na lot o gyfleodd neu yy su- sut dach chi'n gweld ti'n lleol 'ma, yn Pwllheli? Yym nag oes dim o bo' 'na a deud y gwir dwi'n me'wl y fama sydd wedi dwi me'wl fydda fydda hyn yn rhyw hub i bobol ddod a yy i annog pobol ddod ac i gymyd rhan a yym cymyd diddordeb mewn wbath sy ar yn stepan drws a cefnogi yn lleol hefyd de? Be wra sa ti'n ddeud, be geis di'n allan o'r penwythnos ma yy fwya', a lle wyt ti'n gweld yr cam nesa' wrach i chdi fel yym yn dilyn y c- cwrs y penwythnos ma'? Reit, wel agor drws nath o, yym rhoi fi- bach o hyder i fi fynd yy ymhellach i rhoi fi yn llythrennol ar y dŵr mewn yy coch a 'dan ni'n hun neu efo criw bach ma' ma' hwnna yn mynd i datblygu ŵan dwi'n siŵr mae o 'di da- datblygu'n barod lle dwi'n edrych ar cysie eryll dwi'n d- hyd yn o'd edrych ar cychod ar werth ar y we a dwi'm yn barod i brynu eto ond mae o 'di rhoi fi mewn sefyllfa lle dwi'n edrych i'r dyfodol edrych ar y posibiliade. Mae 'di bod yn arbennig o dda fel rhyw cyflwyniad a 'di galluogi fi neud rwbath. Wrth gwrs mae 'na glybiau lleol ar stepan drws yn fama, yy Rhwyfo fel nes i sôn am, mae 'na Clwb Padlo 'ma a'r Clwb Hwylio wrth gwrs. Felly yy gwirfoddolwyr ydyn nhw. Wyt ti'n gweld 'w'rach yym bod 'na yy gyfleoedd yn fanno hefyd i chi yn y dyfodol? Yn sicr, mae o rwbath sy'n gysylltiedig efo'r arfordir, efo'r môr, yn mynd i rhoi cyfle i i neud rwbath bach wahanol i'r hwyliau, mae o gyd yn creu rhyw rhwydwaith os lici di o rhyw gymuned o bobl sy'n mwynhau byw'n byd natur a'r adnoddau naturiol sy gynna ni. Dod i nabod ein gilydd hefyd yn well o yn y cyd destun yna.
Champion John, diolch yn fawr iawn chdi.
Mi o' 'na elfen o hyfforddiant ynghlwm efo'r project tair blynadd yma. O's 'a gynnydd 'di bod ar yr ochor yna o betha eleni? Oes wir, 'dan ni yn rhaglennu cyrsia i'r yym pobol 'ma sy' 'di bod yn mynychu diwrnoda blasu a'r diwrnoda yy cymunedol felly er enghraifft 'dan ni yn roid y cwrs cymorth cynta, cwrs dau ddiwrnod sydd wedi ei anelu'n benodol at yr awyr agored. ac yy mae hwnna wedyn yn rhoi cymhwyster penodol iddyn nhw 'lly, a fel ma' nhw'n gallu wedyn yy defnyddio hwnna yn symud ymlaen, ac he- hefyd 'dan ni wedi roid yym diwrnoda hyfforddiant efo'r yy clybia, ma' nhw wedi ca'l yr cynnig gallu mynd efo'r clybia diwrnoda allan ar y dŵr, sydd yn bwysig, a ma' nhw'n gallu yym mentora efo'r yy hyfforddwyr o fewn y clybia yn barod. Felly ma' 'na s- strwythur yma sydd yn gweithio a 'dan ni y wir yy yn datblygu'r niferoedd o bobl sydd sydd sydd yn mwynhau yr awyr agored yma ym Mha Seli a Phen Llŷn.